déi dat als bessere Babysitting ugesinn hunn. Awer ech hunn ëmmer erëm Problemer ze soen, dat si béis Elteren a schlecht Eltere, well mir wëssen all, datt een heiansdo mol Pause brauch oder datt een och einfach iergendwann net méi kënn. Firwat mécht een dat? Firwat solle mer anere Leit hëllefen? Firwat solle mer am Ausland hëllefen? Mir hu genuch Problemer heiheem.
Jo, mir hu genuch Problemer. Heiheem, an et ass och ganz wichteg, datt et ganz vill Leit ginn, déi heiheem hëllefen. Ech kann dat elo aus dem Sportssecteur soen. Mir hunn ëmmer méi Kanner a Jugendlecher, déi wëllen an och solle Sport maachen, de préférence och gutt encadréiert. Mee quasi all Sportaart huet am Moment Waardelëschten. Hallo Christine. Moin Sven.
An do si mer rëm bei eisem Podcast Méi wéi e Mandat. Ech hu gebëssen d'Iwwersiicht verluer bei der wéivillter Episod mer sinn, well et mer einfach Spaass mécht mat der ze schwätzen an, Eppes, wat e bësse witzeg war, Ech hat elo d'lescht Woch an der Chamber, ware mer an enger Kommissiounssëtzung, an zum Schluss kënnt en Deputéierte bei mech a seet, So mol, wéini mëss, wéini kënnt deng nächst Episod vun dengem Podcast? An ech esou, What? Natierlech, ech mengen, dat ass e bësse esou d'Iwwerwaachung vun der politescher Konkurrenz, ne? An dunn hunn ech gesot, Jo, mee weess de, ech maachen dat do jo net fir dech oder fir anerer. Ech gesinn dat heiten e bëssen als déi bëllegste Form vu Gespréichstherapie, déi een u sech kann hunn. Dat heescht, Merci jiddwerengem, deen eis nolauschtert. Dat ass e bëssen eis Gespréich, eis Gespréichstherapie. An jo, dat wollt ech awer enker lassginn, well ech et awer als e. Jo, dëst sinn also Gedanken, deen ech wollt mat iech deelen, wollt iwwerhuelen. An et ass och gläichzäiteg Qualitéitszäit fir eis zwee, ne? Jo, et forcéiert eis, eis zesummen un den Dësch ze sëtzen. Wéi wa mir dat ni géife maachen. Also muss ee jo soen, dat hei verlaangt awer eng gewësse Plangung, e gewëssenen Hond, Kand, Kaz musse versuergt sinn, mir mussen Zäit dofir fannen an da musse mer eis déi Zäit huelen an mir musse eis Themen iwwerleeën. Bon, d'lescht Woch war et einfach, et war d'Aktualitéit, ech mengen do war et dann och wichteg drop ze reagéieren. An haut wollt mer sech dorunner e bëssen uknäppen, mee aus engem anere Wénkel. Genau, an en heescht jo och Méi wéi e Mandat, de Podcast. An elo vir hunn ech geduecht, ziel eis emol, Sven, méi wéi e Mandat, wat méchs de dann nieft dengem Mandat an nieft denger, soe mer emol, bezuelter Aarbecht, déi s de nach soss hues? Un Benevolat a wou setz de dech nach fir d'Wuel vun der Gesellschaft an?
Bon, dat war elo eng, mir haten net ofgemaach, dass de esou eng open ended question géifs maachen, well dat. Dat ass dach flott, da kanns de äntweren, wat s de wëlls. Dat ass u sech eng perfekt Fro fir e Politiker, deen da kann einfach zielen, wat e wëllt, ouni mussen op eng Fro ze äntwerten. Soen einfach Merci a lee lass. Jo, Merci.
Ech fänke vläicht einfach mol un. eng Rei déi grouss Saachen opzezielen an dann, mengen ech, gi mer progressiv an déi eenzel Saachen eran. Dat eent ass, ech kommen aus der Sportsbeweegung, ech hu mäi Liewe laang Sport gemaach, zwar net an deem Sport ugefaangen, wou ech haut doheem sinn, mee ech sinn haut am Volleyball doheem, ech hu Joerzéngte laang gespillt an ech sinn haut nach ëmmer am Verband aktiv als Vizepresident vum Verband an als Arbitter. deen dann och awer um héijen Niveau hei zu Lëtzebuerg all zweete Weekend an der Moyenne um Terrain steet fir ze päifen. Dat verlaangt schonn e groussen Zäitopwand, deen och op Käschten deelweis vun der Famill geet. Jo, et gëtt hei eng Persoun, déi net esou ganz okay ass. Se heescht Christine, also. Wann et erëm heescht, Samschdes owes sinn ech vun hallwer sechs bis zéng Auer fort, wëll ech erëm e Match, deen ech päife muss, Mee wéi seet ee sou schéin, ouni Arbitre kann een och net spillen. Jo, an dofir ass et ëmsou méi wichteg, datt mer weiderhi Benevole och rekrutéiere fir de Sport an alle Sportaarten. Also dat geet vum Fussball, iwwert dee mer d'lescht Woch vill geschwat hunn, Handball, Basket, Volleyball, Mee och all aner Sportaarten, Kampfsportaarten hunn och Jugen. Den Dëschtennis huet Jugen, wou mir iwwerengs Arbitteren hunn, déi op internationalem Niveau ganz héich Matcher päifen. Also och dat ass wichteg, datt mer déi alleguerten hunn. An dofir e grousse Merci als éischt mol jiddwereen, dee sech seng Weekender an enger Hal entweder als Arbitter, als Marqueur, als Encadrant vun enger Ekipp ëm d'Ouere schléit, well ouni Iech géif et zu Lëtzebuerg kee Sport ginn, keng Sportsbeweegung. An dofir ass et ëmsou méi wichteg, souguer deen, deen sonndes oder freides mëttes beim Cactus Thüringer grillt oder Gaufere verkeeft, fir säi Veräin finanziell ze ënnerstëtzen, ass immens wichteg. An dat ass mäi sportlechen Engagement. Also dat ass ganz kloer, dat ass zu Lëtzebuerg fokusséiert, dat ass. Lëtzebuerger Volleyballsbeweegung u sech, wou ech wou ech mech dann engagéieren. An da gëtt et en zweeten Deel, wou ech iwwer d'Grenze vu Lëtzebuerg eraus kucken. An dat ass dann och meng zweet Heemecht, vu wou ech u sech kommen. Dat ass, ech sinn ëmmer eemol Scout, ëmmer Scout. D'Scouten hu mech immens geprägt. An dat heescht, ech sinn och haut nach ëmmer an der am Conseil d'administration vun der ONG de Guiden a Scoute fir eng Welt aktiv. Dat ass d'Entwécklungshëllef-ONG vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten, wou mer an enger ganzer Hickecht u Länner, aktuell tatsächlech nach ëmmer am Niger, am Senegal, am Cap-Vert an. och zu a Bolivien Projeten ënnerstëtzen, mat lokalen Acteuren, ganz heefeg aus der Scoutsbeweegung eraus, fir op der Plaz de Leit ze hëllefen, hiert Liewe besser ze maachen an doduercher ganz konkret Fluchtursaache bekämpfen, Konfliktursaache bekämpfen an domadder u sech dozou bäidroen, fir d'Welt, esou wéi de BP dat gesot huet, e klengt Stéck besser ze hannerloossen. An dat ass dat Zweet, wat mer wichteg ass. An och dat verlaangt Zäit, Aarbecht, Ressourcen. Ech war d'lescht Woch, virdlescht Woch mat der ONG um Cap Vert, fir nei Partner, nei Projete kucken ze goen. An elo geet et drëm ze entscheeden, wéi eng Projete mer maachen. An och dat Ass natierlech net einfach, mee jo, bei dir ass et e bëssen anescht. Also dat doten ass éischter deng Alldagsaarbecht an net deng, däin Hobby wëll ech elo soen. An awer ass et eppes, wat och dech beweegt. Vläicht kanns de e bëssen och zielen, datt. Datt mer eis jo net nëmme fonnt hu well mer zesumme Radio gemaach hunn. Jo, ech denken eis verwënnt allgemeng e bësse sou deen dee Fokus vu sech selwer ewech hin zu aneren. Also zum Beispill ech war als Student zu Bréissel, wéi ech Politik studéiert hu, ganz aktiv bei Amnesty International, Vun Infosstänn a Verkafsstänn bis hin zu Demonstratiounen an a politesche Campagnen, dat huet mech ëmmer ganz motivéiert, fir eppes géint d'Ongerechtegkeet an der Welt kënne bäizedroen, wëll ech einfach der Meenung sinn, Et huet een zwee Moyen, entweder et gesäit een Ongerechtegkeet an et seet ee sech, jo gutt, wat soll ech man, mir geet et gutt, dat betrëfft mech net, oder et seet ee sech, ech sinn an enger privilegiéierter Situatioun, mir geet et gutt. Grad dowéinst versichen ech mat menger Zäit ze kucken, dat och. aner Leit hier Wënsch an Dreem kënnen realiséieren. A mat Zäit a Geld an anere Ressourcen, déi een huet, zum Beispill déi heite Plattform ze notze fir wierklech nach eng Kéier ze soen, d'Leit froe jo heiansdo, mee firwat mécht een dat, firwat solle mer anere Leit hëllefen, firwat solle mer am Ausland hëllefen, mir hu genuch Problemer heiheem. An jo, mir hu genuch Problemer heiheem an et ass och ganz wichteg, datt et ganz vill Leit ginn, déi heiheem hëllefen. Mee wéi ech et virdru gesot hunn, an dat ass jo och deng Alldagsaarbecht, ass et immens wichteg, datt mer och am Ausland hëllefen. An dat ass net eng Hëllef, déi mer komplett oneegennëtzeg maachen.
Um Enn vum Dag An dat ass eng Zuel, déi mech, déi ech politesch kennegeléiert hunn an déi mech ëmmer nach frappéiert, Bis 2050 wäerte mer 1,2 Milliarde Jonker hunn, déi op den Aarbechtsmaart drécken, weltwäit, haaptsächlech am globale Süden, well mir altere jo hei, muss ee sech just eis Alterspyramid ukucken, dat ass éischter eng Zwiwwel, an am globale Süden ass d'Alterspyramid tatsächlech nach eng Pyramid. Sou, dat vläit einfacher gesot. Dat heescht, mir hunn 1,2 Milliarde Jonker, déi bis 2050 op den Aarbechtsmaart wäerten drécken. Et ass am Moment estiméiert, datt mer just 400 Milliounen nei Aarbechtsplaze wäerte schafen. 400 Milliounen nei Aarbechtsplaze wäerte schafen. Dat heescht, mir hunn 800 Milliounen Jonker, déi bereet sinn, wëlle schaffen.
musse schaffen, fir ze iwwerliewen, an déi guer net déi Méiglechkeet, zumindest net an hire Länner, déi Méiglechkeet hunn, fir kënnen ze schaffen. A wa mir net haut investéieren, fir déi Aarbechtsplazen ze schafen, fir dofir ze suergen, datt déi Jonker eng Zukunft an hire Länner hunn, ma da sinn déi puer honnertdausend Flüchtlingen, déi et bis an Europa packen all Joer, Dat ass eng Drëps par rapport zu deem, wat mer wäerten an den nächsten 30 Joer erliewen, wa mer net haut investéieren, fir déi néideg Infrastrukturen ze schafen. An och dat ass, mengen ech, firwat esou e falschen Débat ass, ze soen, Firwat maacht Der eppes am Ausland par rapport zu Lëtzebuerg? Jo, also ech si e bësse getriggert. Well sech dat alles ëmmer sou unhéiert wéi White Saviorism an datt just mir wësse wéi et geet an datt mir hinne mussen hëllefen, wëll se d'soss jo eleng net hikréien. Nee, mir mussen hinnen d'Geld an d'Ressourcë ginn, déi mer hinnen déi lescht Joerzéngte, Joerhonnerten essentiellement bei hinnen extrahéiert hunn. Genau, genau. Also ech mengen, d'Leit am Secteur wäerten dat hei elo ganz cringe fannen, wëll se einfach wëssen, datt et alles méi wäit geet a méi déif geet. Mir wëssen dat allen zwee, mir schaffe jo och allen zwee dodranner. Mir halen dat hei elo ganz iwwerflächlech, fir eben och deene Leit, déi elo net esou an deenen Theme gewand sinn, iwwerhaapt kënnen en Abléck ze ginn. Also, léiwe Cercle, wann ech lügen, kommt mech net lynchen, ech.
Du hues schonn Entwécklungshëllef geholl, seet sech bei mir scho sou. Ja, mir schwätzen alt vu Kooperatioun. Ja, nee, mee allgemeng, et geet jo och ëm eng Weltusiicht. Et ass jo net nëmmen d'Vokabelen, déi een hëlt. Mee, nee, ech mengen, wat eis einfach undreift am Benevolat, ass einfach deen, datt et méi wäit geet wéi ee selwer, datt ee sech als Zesummenhang, als Gesellschaft spiert a sech och e bëssen zoustänneg fillt fir, fir iwwer d'Famill an iwwer Lëtzebuerg eraus, datt ee sech seet, jo. Ech sinn en Deel vun eppes Ganzem an deementspriechend wëll ech och als Deel vun engem Ganzen deem Ganzen hëllefen. Genau.
Hëllefen, hëllefen, aah! Nee, nee, hëllefen der Gesellschaft. Jo. Elo schwätze mer vun der Gesellschaft.
Jo, an och en Deel dozou bäidroen, dass se méi dat. Ech vergläichen et ëmmer esou gären. Stell der vir, d'Gesellschaft ass e Kierper. An du bass Jee nodeem wéi wichteg een sech hëlt, ass een iergendeppes vum klenge Fanger bis zum Aarm. Ah ech war elo einfach schon nëmme bei de rout Bluttkierpercher oder eng Oder oder Ja ech wollt et bësse méi usiichtlech, e bësse méi usiichtlech halen, mee de Kierper. huet vill manner Kraaft, wann déi eenzel Elementer, déi eenzel Gliedmaassen net zesummeschaffen. An dofir ass et, mengen ech, genau d'Nämmleches mat enger Gesellschaft. Eng Gesellschaft, ob dat den Nucléaire Famill ass, ob dat déi méi grouss Famill ass, ob dat de Veräin ass, ob dat d'Gesellschaft an engem Land ass, ob dat d'global Gemeinschaft ass, ass nëmme staark a kann nëmme weider méi staark si wa mer alleguerten zesumme schaffen. An dat ass esou e bëssen, wat mech am Kär vläicht och undreift ze soen, dofir wëll ech mäin Deel bäidroen. Jo, honnert Prozent. Ech schaffe jo bei der ASTM, der Action Solidarité Tiers Monde. Mir schwätzen hei iwwer den Numm. Kéint een deen enk refreshen? Mir hunn intern Diskussioune säit Joren. Also ech schaffe jo bei der ASTM am Alldag, wat elo e bësse mäi Benevolat och ersat huet, well ech eebe, muss ee jo da soen, dat Ganzt opfänken heiheem. fir dass du kënns déi aner Saache maachen, dat heescht nieft menger Erwerbstätegkeet, dem Kand, dem Haushalt, Hond a Kaz, bleift einfach elo nimme sou vill Zäit fir mech benevole iergendwou ze engagéieren, mee dat wäert sech och erëm geschwënn änneren, soubal, sou mol. Jo, hei alles och en bëssen, mat der Zäit wäert dat scho besser ginn, huet erëm méi Zäit, mee ech mengen.
Also wann et e Veräin gëtt, dee gären hätt, datt d'Christine ee Mol de Mount Thüringer fir et verkafe geet. Nee, fir mech ass Benevolat elo net Thüringer verkafen. Also dat ass en Deel vu verschiddene Benevolater. Nee, et ass méi, ech hat elo zum Beispill ni kinnten anzwousch schaffe goen, wou ech net d'Gefill hunn, datt ech. Mech fir eppes Guddes asetzen. Also zum Beispill.
Also d'Carrière ass jo och kloer. Ech mengen, Europäesch Kommissioun an Europäescht Parlament, ech fir demokratesch Valeuren agesat, dono FSC, fir nohalteg Forstbewirtschaftung agesat, lo bei der ASTM méi mat dem globale Süden a mat Klimafroe, Klimagerechtegkeetsfroen. Also. D'Linn ass jo awer scho kloer, datt et en Engagement fir d'Allgemengheet ass an net een, wéi kann ech a kierzester Zäit e Maximum u Geld extrahéieren. Genau, also
ech mengen, och wat eis Kolleegen ugeet oder allgemeng, Wéi kënnen, komme Frëndschaften zustanen? Dat ass jo meeschtens eng gemeinsam Weltusiicht och. An ech mengen, déi Weltusiicht, déi eis zwee verbënnt an eben och déi meescht vun eise Frëndschaften, ass einfach dat, datt een iwwer säin eegen, iwwer säin eegent, wéi sees de dat? Seng Nuesespëtzt.
Iwwer seng Nuesespëtzt erausgeet. En Horizont huet, dee méi wäit wéi d'Nuesespëtzt geet. Genau, datt et net drëm geet, selwer zum maximalem Profit ze kommen an esou selwer esou gutt wéi méiglech vill Suen um Bankkonto unzehäufen, fir fir datt ee selwer iergendwéi räich ass oder esou oder op op Käschte vun aneren, nee, datt datt een datt een Zäit a Ressourcen huet, fir déi kënnen aneren zur Verfügung ze stellen. An dat, mengen ech, ass einfach esou eng Richtlinn, déi all Benevolat u sech, egal ob et am ganz, ganz Klengen ass oder am Groussen, an a CAen, als Scoutschef oder, jo, am Fussball, Benevollen, déi hannert dem Comptoir stinn, oder an der Elterevereenegung vun der Schoul, oder déi, also Benevolat ass jo wierklech eppes, wou ee sech seet, ech gi meng Zäit a mäi Fokus déi ech kinnt fir mech selwer huelen, fräiwëlleg Pompjeeën, jidderengem ginn ech einfach of fir datt der Gesellschaft ze gutt ze kommen an datt mer als.
An do hu mer haut e Problem, datt mer ëmmer manner Benevolle fannen, d'Gesellschaft wiisst, ech kann dat elo aus dem Sportsecteur soen, mir hunn Ëmmer méi Kanner a Jugendlecher, déi wëllen an och solle Sport maachen, de préférence och gutt encadréiert, mee quasi all Sportaart huet am Moment Waardelëschte fir de Jugendberäich. An dat ass jo u sech en Desaster fir d'Zukunft, wann ee kuckt, datt mer haut net méi capabel sinn, all Jugendlechen, all Kand, all Jugendlechen, dee wëllt Sport maachen, och an engem Sport ënnerzekréien, wéinst Mangel u perséinlechem Engagement. An eng vun de Kränkten, déi mer an de Sportsbewegungen zumindest, mee ech weess, datt bei de Museksschoulen net onbedéngt anescht ass, d'Gefill hunn, datt verschidden Elteren de Sport oder d'Musekschoul als eng bëlleg, e bëllege Kräichersaz gesinn an sech och net méi investéieren an deem Veräin. An e Veräin kann nëmmen iwwerliewen, wann all Acteur och am Veräin, an dat ass esou wéi eng Gesellschaft nëmmen iwwerliewe ka wann all Acteur och drun Deel hëlt, a mir kënnen eis net drop verloossen, datt jiddwereen nëmmen ëmmer a sengem individuellen Interêt schafft. Heiansdo muss ee gesellschaftlech, wann d'Gesellschaft soll fonctionnéieren, och sech fir anerer mat asetzen, an dat ass wierklech deen een Appell firwat ech mech och an der Politik asetzen, datt mer erëm de Benevolat stäerken, datt mer deenen, där Situatioun, déi mer am Moment hunn, an d'Aen kucken, eis dann och selwer an de Spigel kucken a soen, Mee wat kënne mer dorun änneren? Wéi kënne mer de Benevolat stäerken? Well wa mer esou weidermaache wéi am Moment, da komme mer an eng Situatioun, wou mer just nach professionaliséierte Benevolat hunn, an dat féiert dann natierlech, Onweigerlech dozou, datt eis Gesellschaft sech weider individualiséiert, datt kee méi eppes fir déi aner mécht, mee just nach fir sech, just nach mécht, well en dofir bezuelt gëtt. An dat ass u sech net eng gesellschaftlech Visioun, déi ech esou ënnerstëtze kann a wou ech mer u sech och als Sportler, als Benevole erwaarde géif, datt mer méi och Jonker erëm hätten, déi sech géife benevol engagéieren. An ech maachen Iech eng ganz, zwee konkret Beispiller, wann s de mer erlaabs, zwee konkret Beispiller aus dem Volleyball fest. Dat eent, dat ass den Transport op Matcher.
Wéi ech e klengen Deppes war an ugefaangen hunn ze spillen, war et ganz normal, datt d'Elteren à tour de rôle d'Kanner op d'Matcher gefouert hunn. Haut ass d'Léisung vun der politescher Majoritéit, Mir féieren e Clubbus an, fir datt d'Veräiner d'Kanner kënne quasi 360 Grad en charge huelen, wat dann och dozou féiert, datt op de Matcher op eemol d'Elteren net emol méi do sinn, fir d'Kanner unzefeieren. Also dat Signal, wat mer do schécken, fänke mer emol guer net un. Do sinn ech anerer Meenung, wann ech däerf awerfen. Firwat bidden se dat un? Well et keng Alternativ méi gëtt, wann s du zu zwee muss 40 Stonne schaffe goen, an da sinn d'Mëttespausen nach net derbei an den Transport nach net derbei, wéi solls de da kënnen e Fuerdingscht maachen? Ech schwätze vu Weekends op de Matcher. Ok. Mee. Well de Fuerdingscht vun der Maison Relais an de Veräin ass eng super Idee. De Problem ass, datt mer mëttlerweil jo och e Problem hunn, datt Terrainer op sech gestallt sinn a keng Benevolle méi, keng Eltere méi hunn, déi d'Kanner op Matcher bréngen, déi sech net méi organiséieren, wou alles individuell ofleeft. An och dat ass, dat ass de Punkt, deen ech wollt kritiséieren. Okay, gutt, gutt, dass de da. Keng Angscht.
Dass de da méi konkret gi bass. An deen zweete Punkt, dat ass d'Unzuel vun Arbitteren. vun. Vun Arbitteren. Mir hunn ëmmer méi, also mir hunn ëmmer méi Spillerinnen a Spiller a quasi alle Sportaarten, wat jo normal ass mat der demographescher Entwécklung, mee d'Unzuel vun den Arbitteren, Jugen, Marqueuren, Benevollen, déi stagnéiert. Dat heescht, während ëmmer méi Leit Valeur erauszéien aus där, aus deem benevollen Engagement, gëtt et ëmmer méi schwéier fir déi Benevole ze rekrutéieren. An och do appelléieren ech u sech u jiddwer eenzelnen, dee profitéiert vun deem Encadrement, dat d'Benevoller zur Verfügung stellen, fir e klengen Deel zeréckzeginn, a wann et just ass, fir eemol d'Joer e Jugendtournoi arbitréieren ze goen. Dat géif d'Becher Joe, also jiddwereen, deen op Senior-Niveau e Sport ka bedreiwen an do jo arbitréiert gëtt, kann e Jugendmatch arbitréieren.
Ech kéint net arbitréiere goen, mee du hues gemengt déi déi, ok, dat ass gutt. Du kéints awer d'Croque-Monsieuren an der Buvette hëllefe verkafen. Also ech mengen, datt jiddwereen a senge Kompetenzen eppes an engem Veräin ka fannen, wou en, zumindest an deene Veräiner wou en och profitéiert dovunner, fir ze hëllefen. Mhm, dat stëmmt. Do si mer erëm bei deem Dénge wou s de virdru e bëssen ugeschwat hues, mat deem glorifizéierte Babysitting. Ech hunn Problemer domadder, Saachen op d'Elteren ze schiben, wëll et ass nu mol e Fakt, datt mer mat eisem schnelliewegen, bon, och konsumgedriwwenen an och extrem fuerdernden Aarbechtsalldag a Liewen, einfach och vill méi midd sinn an och wahrscheinlech einfach manner Ressourcen hu vum mentalen a kierperlechen hier elo vläicht, wéi dat nach bei eisen Eltere war. Ech weess et net, mee ech hunn awer iergendwéi d'Gefill, datt mer, datt mer als Eltere schonn oft zum Zännfleesch ginn. An et ass halt ëmmer einfach gesot, Jo, mee Eltere mussen hei an do, ech schwätze elo konkret vun Elteren, wann d'Kanner an engem Veräin sinn,

Där enger, déi mega motivéiert sinn an déi och d'Kanner ënnerstëtzen an eben och all Concert kucke kommen an och Glühwäin hëllefen irgendwie auszeschëdden. Mir hate lo ni wierklech eppes, wou mer eppes verkaf hunn, mee mir hunn dann einfach eppes gemaach fir den Zesummenhalt zwëschent den Elteren oder déi mol e Kuch gebak hunn oder esou, ne, déi wierklech engagéiert waren an derbei waren an hir Kanner wäit iwwert nëmmen anzwousch hin féieren oder esou ënnerstëtzt hunn. Dann hues de eben och déi aner Elteren, déi dat als bessere Babysitting ugesinn hunn. Awer ech hunn ëmmer erëm Problemer ze soen, dat si béis Elteren oder schlecht Elteren, well mir wëssen all, datt een heiansdo mol Pause brauch oder datt een och einfach iergendwann net méi kënn. Mee ech wëll dat vläicht als Ophänkert huele vun, et ass ëmmer schéin ze fuerderen an ze soen, komm mir maachen an d'Leit musse méi an esou, mee komm mir gi mol hin erëm zu deem systemesche Problem, firwat ass dann de Benevolat am Moment a Gefor, firwat kann da kee sech méi Engagéieren. Firwat ass dat dann en Déclin par rapport zu virdrun? Wat sinn dann déi Problemer, datt d'Leit einfach vill manner Ressourcë wëllen zur Verfügung stellen? Hues de dorop eng Äntwert als Politiker? Ech hunn e puer Äntwerten, déi, mengen ech, en Deel vum Gesamtbild ofbilden. Dat eent, dat ass natierlech d'Individualiséierung vun eiser Gesellschaft. Mir verkommen ëmmer méi, och duerch eis Ofhängegkeet vun digitalen Outill'en, déi eis e ganz séieren Dopaminschub kënne ginn, wa mer eleng an eiser Kummer sëtzen oder eleng op der Couche sëtzen. An esou komme mer natierlech an zu enger Gesellschaft, déi als éischt emol no hirem eegenen Dopaminschub lerpst, also wierklech e probéiert deen deen nächste Shot ze kréien. Dat féiert dozou, den den Ceylan Keen huet beschriwwen als den de Belounungs Rhythmus muss ëmmer méi séier ginn. A sech an engem Veräin engagéieren oder och méi eppes maachen, dee Belounungsrhythmus ass meeschtens immens lues, do schwätze mer vun Engagementer iwwert Méint, Joren,
an deelweis och ondankbar, wou een net emol eng direkte Lounung kritt. An dat ass natierlech eppes, wat een, wat een, wat a sech emol psychologesch a physiologesch ass. Ech mengen net, datt mer dat politesch an de Grëff kréien. Ech mengen, datt een do vläicht och déi néideg politesch, déi néideg Incentivë muss setzen, datt een awer esou déi séier Beloununge gesäit doduerjer wat ee mécht. Do ginn et jo Pisten, eng Benevollekaart, do ginn et Méiglechkeete fir tatsächlech Belounungssysteme anzeféieren, déi net onbedéngt monetär sinn, mee déi et awer erméiglechen e Benevollen ze ënnerstëtzen. Dat zweet Element ass, wat kann een dogéint maachen? Ma dat ass natierlech och d'Veräinsaktivitéiten nei denke vun den Auerzäiten. Mir mussen eis bewosst sinn, datt déi Auerzäiten, déi mer an deene leschten, soe lo mol, 30, 40, 50 Joer esou üblech waren, datt déi haut vläit net méi fonctionnéieren. Mir hunn dat schonn an de Sportveräiner gesinn, wou d'Nomëttesseancen net méi esou gutt fonctionnéieren, well einfach kee méi do ass, kee méi deen d'Kanner ka bréngen, och kee méi och d'Kanner deelweis dann nach Schoul hunn oder Hausaufgaben hëllef an esou weider. Dat heescht, och do muss ee vläit d'Auerzäiten an d'Plagë fir d'Schoul, zwësche Schoul, wou mécht een den Agencement zwësche Schoul, Veräin, zwëschen Aarbecht a Veräin, muss ee vläit nei denken, muss ee vläit méi Flexibilitéit rabréngen, muss ee vläit nei Weeër goen, wéi een déi Disponibilitéit erhéicht. Ech hu lo net, ech wëll lo net soen, komm mir maachen et wéi a Frankräich an de Mëttwoch gëtt fräi fir d'Schoulen an dofir maache mer dann do Veräinsaktivitéit. Well dat géif jo just en neie Bottleneck schafen. Mee mir mussen déi Vereenbarkeet zwëschent Engagement a Beruff, Engagement a Familljeliewe vläit nei denken. Et ass och eng Realitéit, d'Leit wunnen net méi do, wou se schaffen, respektiv och d'Distanzen zwëschent de Veräiner an de Schoule gi méi grouss. Och do muss ee vläit méi enk. zwësche Veräiner a Schoulen, Maison Relaisen an enger Gemeng zesummeschaffen, fir integréiert Konzepter ze schafen, datt d'Kanner och fréizäiteg léieren, wat et heescht, an engem Veräin, Deel vun engem Veräin ze sinn. Ech hunn dat d'lescht Woch gesot, d'Sportswelt, mee och d'Musekswelt musse gesellschaftlech Virbiller sinn, datt do, wou mer reell Integratioun kënnen fërderen, schoul-iwwergräifend, sozio-ekonomesch, sozio-demographesch iwwergräifend. An dofir ass et esou wichteg, datt mer déi Veräiner halen an déi Veräiner stäerken. A schlussendlech musse mer natierlech dofir suergen, datt den Encadrement qualitativ héichwäerteg ass. An dat kann d'Politik maachen an dat maache mer zum Deel, mee vläit net séier genuch a vläit heiansdo mat enger ze bürokratescher Approche. Dat heescht, vläit och wierklech et streamlinen, datt mer et méi einfach maache fir Veräiner, qualifizéiert Personal ze hunn a firwat net Veräiner ab enger gewëssener Gréisst mat administrativem Personal entlaaschten, fir datt tatsächlech dann och déi benevol Aktivitéiten deen dee méi séiere Belounungsrhythmus kréien, datt et eben, datt déi langweileg, mee immens wichteg Aktivitéiten, ech schwätze Comptabilitéit, Membersverwaltung, Organisatioun vun Trainings, Plagen an der Hal, datt mer d'Couriere maachen. datt mer dat vläicht zu engem gewëssen Deel mutualiséieren zwësche Veräiner, Verbänn a sou weider, mee de Veräiner ab enger gewëssener Gréisst och tatsächlech administrativ Ressourcë ginn, fir datt d'Benevollen, déi mer nach hunn, net nach an de Benevolle-Burnout gedréckt ginn duerch Aktivitéiten, déi se net wëlle maachen, mee déi musse gemaach ginn, an datt mer se vläicht erëm méi no bei den Terrain kréien, méi no bei hir Aktivitéiten, firwat se dat maachen, firwat se brennen. An wann dann ee brennt fir Content, da soll e ganz gären weideren Content maachen. Ech weess, datt ech net dofir brennen, mee ech brennen dofir fir um Terrain kënnen ze stoen oder beim Terrain kënnen ze stoen. A wat mech da langweilt ass zum Beispill mussen de Planning vun den Erbittegusetzungen ze maachen oder d'Leit hannendrun ze lafen. A wann een déi Saache kéint zum Deel professionaliséieren, géif ee vläit och de Benevolat erëm méi attraktiv maachen. Eng ganz Hickecht u Proposen ginn der natierlech vill, vill méi, wéi een Engagement ka stäerken. Mir hunn Outiller wéi de Congé sportif, de Congé bénévole, de Congé emploi, honnerte vu Saachen. Mir mussen déi och vläicht méi bekannt maachen. Mee dat alleng géif, mengen ech, eng Podcast-Episod maachen, wou ech just géif Saachen oplëschten, déi et scho ginn. Wat mir einfach wichteg ass, ass ee Message haut ze ginn, an dat ass, Mir sinn alleguer en Deel vun enger Gesellschaft. Mir sinn en Deel vun eiser Famill, mir sinn en Deel vun eisem Land, mir sinn en Deel vun engem Europa, mir sinn en Deel vun enger Welt. An et ass wichteg, datt mer eis och als Deel dovunner verstinn an net als en Atom, wat iergendwou am Vakuum schwieft, an u sech mat näischt ze dinn huet, well wa mer eis just doheem bei eise Netflix setzen, dat ass net wéi mer d'Gesellschaft no vir bréngen, a wa mer wëllen d'Gesellschaft no vir bréngen, brauche mer jiddwereen. Schéin, dat kann ech genau esou ënnerschreiwen. Ech hätt net kinnte besser soen, ech si genau där selwechter Meenung. Ech denken domadder somme ech villmools Merci fir haut. Villmools Merci a mir héieren eis d'nächst Woch erëm. Gerne.
Tschüss.
Äddi.